Аллаһ Тәгалә разый булуга иде, Пәйгамбәребезнең гаиләсе белә, сахабалары белә, кайсылар тырыштылар безгә ислам динен җиткезергә. Әлхәмдүлилләһ, Аллага шөкер, җиттек мубарәк аебызга, Рамазан аебызга. Аллаһ Субхана Тәгалә шул изге айда нәсип иткән иде күбрәк изгелекләр эшләргә. Рамазан ае ул изгелек ае җәмигать. Адягез, вот Рамазан аена үзебезгә план куябыз, цель куябыз. Яхшы кыны күберәк изгелекләр эшләргә. Аллаһ Тәләгә якынаерга, рәхмәтенә ирешергә, җәннәт юлларына басарга җәмият. Шуңа күрә беренче цель мусульманныкы нәрсә булырга тиеш? Рамазан аенда без тиеш Коръән укырга. Күберәк адягыз Рамазан аенда Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен укыйбыз, Коръәнне укыйбыз, Коръән өйрәнәбез. Вот хәзерге вакытта күп мөмкинчелек бар. Мөмкин Коръәнне тыңлар бар. Һәм адягы шушы Рамазан аенда, Рамазан аенда Коръәннең эчтәлеген укырга. Чөнки бит Рамазан аенда нәрсә булды? Алла Сүбхәнә Тәгалә безгә Ислам динен иңдерде. Коръәнне иңдерде, безгә юл күрсәтте. Коръәнне Ул безгә бирде, чтобы без анын буенча торыйк, Коръән белә кулланыйк. И шуңа күрә Рамазан ае ул Коръән уку аеды. Һәм икенче план куйыйк, Рамазан аенда нәрсә эшләргә җәмият?

Күбрәк әйтик телебезне. Һәм Рамазан аенда тагын нәрсә куеп үзебезгә тәүбәләр кылырга җәмият. Тәүбәләр кылу вакыты. Алла Субхана Тәала бу айда адәм балаларын күбрәк ярлыкый. Һәр көн Алла Субхана Тәала кемнедер гонәхтан Коткара, җәһәннәмнән коткара. Чөнки бит Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, Рамазан ае җиткәч, җәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре ябыладыр. Шуңа күрә адәгез күбрәк Әстәгъфируллаһ, Әстәгъфируллаһи вә туб иләйһ зикерләрен, Аллаһ Тәгаләдән тәүбә итик. Чөнки бит җәмгыять тәүбә итмәсәк, таки гөнаһларны җыя барсак, мөмкин үлеп тә китәрге һәм бу гөнаһлар өчен Аллаһ Тәгалә каршында җавап булыйм, хәтта бы кылган гөнаһларыбыз өчен Аллаһ Тәгалә каршында әйдәгез соралыйк һәм бу ай җәмият Адәм баласы тәүбә кылырга тиеш шул гөнаһлардан кайсылардан китәлмидер, тырышырга тиеш, Аллаһ Тәгалә мөмкинчелек бирде. Син гайбәтме сүлисең, кайта сүзләрме сөйлисең, яки харам эшләрме эшлисең? Тәүбә кыл, Алладан сорау мөмкинчелек, чтобы бу гөнаһлардан китәргә, любой гөнаһ булсын. Нинди гөнаһ кыласың? Чөнки бит Аллаһ Тәгалә бу айны бирә мөмкинчелек сиңа гөнаһлардан китәргә. Гунәхлардан арынырга. Кем может үзеңе гунәхтан коткарырга? Бер Аллаһ Тәгалә. Кем афу итәргә мөмкин? Аллаһ Тәгалә генә. Һәм кем гунәхтан ерагайтырга үзеңе мөмкин? Аллаһ Тәгалә генә. Әйдәгез, яхшы кыны гына

Аллаһ Тәләдән башка кем дә бирми. Мокши, яңгырны да кем бирә? Аллаһ Тәлә бирә ди. Саулыкны да кем бирә? Аллаһ Тәлә бирә. Иманны катартуны сорый шушы Рамазан аенда. Яхшы кыны гына тагы нәрсә бар? Балалармы, энукалар өченме, үзебез өченме? Соралыйк Аллаһ Тәләдән. Аллаһ Тәлә мөмкинчелек бирсен. Шуңа күрә Рамазан ае ул дәва ае. Шуңа күрә Рамазан аенда куегыз үзегезге берәр дини китабы укып чыгарга. Алма калынны, хотя бы бер 50 битлене генә ал. Максат, теге Рамазан аенда да э, дәва китаплары өләштек. Э, э, теге шуны беләк кулланырга кирәк. Вәгаз китаплары өләштек. Әйдәгез ул Рамазан аенда сел куеп хотя бы берәр дини китабын укып чыгарга. Һәм Рамазан ае ул җәмгыятьнең бүләкләр ае, садака ае. Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм иң күбе ярдәм кыла иде, садака өләшә иде Рамазан аенда. Беренче садака фарыз садака кемге? Гаиләләребезге. Хатыныңа бүләк бир. И, хатын кешегә әйтәмен, иреңә бүләк бир. Чөнки бит мондый ай, ул мөмкин элегергә шундый вакытка, как будто син 80 ел бүләк бирәсең. 80 ел бүләк бирәсең. Шуңа күрә балаңа бүләк бир, онукаңа бүләкләр бир, тарал. Хут нәрсә генәме ал, ну Рамазан аенда иң яхшы вакыт җәмгыятен бүләкләр, садакалар бер-беребезгә өләшү. Шуңа күрә күршеңе, рукардәшеңе жәлләмә бу ай акчаңы. Жәлләмә. Исраф кыл кая? Аллаһ Тәгалә юлында. Бакча без тырышабыз доньялыкта, нәрсә кирәк жәлләмимез, иногда кайбер вакытта адәм балалары чәйне генә эчәдер йөз сумныкны, балалар эчә, теге кафега керә, нитәдер, йөз сумнык чәй генә эчә, шуңа күрә күберәк жәлләмәгез акчагызны, бу айда яхшы кыны гына садакалар,

Кайсыны без тырышырга тиешбез эшләргә, дивада булырга, Коръәндә булырга, тәүбәдә булырга, зикер итәргә Аллаһ Тәгаләне, дини китаплары укырга, күбрәк нәфел намазлары укырга. Шуңа күрә бер-беребез арасында